Chai, my people, make una come hear Tori. Tori don war war for inside this new year, not be small thing. o. Tori don war war. Hello, my beautiful people. Welcome back to my channel. Welcome to Sweet Mother Gist TV. I greet you all according to your time. How na dey, my amazing people? Kasala don burst wey e concern di apology wey be say Lady of Song come apologize few days ago. No be small thing my country people. Hey hey, social media don cast o. Make una come hear, make una come hear. Una see the screenshot when I put for here. More still dey my people, but I get the phone where I want to show una for here. What to make me come do this video mostly? We just enter new year, see what to just dey happen. My fellow Edo people, who do us this thing? Wey be say tell me, I tell you for social media, e go come lead to something else to go dey bring juju paper for person. Eh? People wey dey see small small letter, una go see this write up wey dey here, una go read am. But I still get am for phone here, I will still read am for una. I no want this video to too long because I get a lot of things to do. And as we dey talk now, Lady of Song don bring juju paper come give Enogie is priceless. My people, abeg, as una dey come in, make una give me love and like, my lovely people. Help me to share the video. if una no dey share my video una no dey support me una no dey help me to grow abeg i use god beg una na new year na we still enter so make una dey share my videos abeg so wetin happen be say una know say few days ago eh, lady of song come come out come apologize to epa akobegin so as e apologize now a lot of our presenters dey don use that thing come take dey against am say eh, she don carry a pack obegian she don carry am go una know na uh-huh. for long time this this that so lady of song now don take action for this issue my lovely people na understand so this one na the write up when i see yesterday

beyond your imagination just for me to prove my innocence. 2023, peace. Good night, everyone. One love, abi much love. So, under this very write-up, wey be say I paste for here, wey una dey see so, eh? Make I read am. So, somebody wey dey, her name na Vivian.

na another person reply sandra reply to vivian say esther carry akobe go native doctor to kpai am if me i will not forgive her so the down of this very comment na enoge come comment come leave comment say e eh, epa good evening

in the secret so my people hmm, na esther edopa you can drop this very screenshot yesterday night to my people so this morning na another thing we come dey see say esther edopa yi now one hour ago she don come drop this thing i no know whether una dey see am oh this phone don turn see am na the paper wey be say she go take summon enoge for awebo na im be this one so i go read am for una first of all i go dey read the write up wey she drop one hour ago 2023 peace must reign

Doctor God's power, something like that, my people. Why it can't be say what it make me come bring this issue or come talk about this issue? I know say they don't call me puto, uh -huh. but we the those we need peace according to wetin our sister Esther Edokpayi Consti talk say peace must reign this very year wey we dey so fine peace go reign but i wan use this medium take also talk to my beautiful sister esther edokpayi my sister we know say lie e dey pain for body o uh-huh. e no easy say maybe dem come talk wetin you no do i no dey there uh-huh.

na im leave that post i no dey support enogie o i no get who i dey support i first talk am for video wey i do yesterday say this social media i come alone i no get padi wey be say na this one na me i dey support e no dey my people what is not good is not good So now I say, may I come still use this medium to beg my lovely sister Esther Dokpayi, I beg, may you forgive Enogie. We don't really perfect, we don't dey perfect for this life where we dey so. And una go see this screenshot wey dey this under Esther Dokpayi picture for here, say, continue to dey talk wetin your eye no reach Ewibwe the Ayelala meet so a lot of people really react to this very comment so na uh, Enoge come reply this person here say Arizona cry me an ocean na see the reaction wey be say people come react for here Me we we wey be say we be Benin, we come dey carry each other dey go dey meet ojuju wey sit down iyun. E no really good. We no dey help ourselves. Because Esther Edokpayi, my lovely sister, you you get children. We get pikin. And Enoge self, he still get pikin. Nobody is perfect. For that comment wey Enoge come leave, he made mistake, my lovely sister. May you forgive am.

yo boy a we ko a si je nu kin we umwe ri oga ye la la na e mi no gba ye ye la wo wo forgive am for that uh, whether na write up i wan call am abi comment wey he come drop everybody know say fake accounts full everywhere like say na fake accounts na i come do that thing you for no still know right time my lovely sister na beg na i dey beg make peace reign for dis new year wey we enter so nobody wey no need peace nobody wey no need say make we dey progress see dat day wey 24 beats e e bring our musician every one of us dey happy abeg esther edokpayi make una help me share dis video abeg my lovely pipo make you forgive enogie na abeg na i come beg i no get wey i support say ah dis one do dis one dis one no do dis one esther edokpayi ọtẹrin nọtẹrin làá wò wò my sister

A right up in Ogbeni, Eren in Ohiade Yon Wegbere. And I wan use this media to talk to a lot of people be say, if person come do apology, say he apologize, no be bad thing. And make una stop to dey draw that person up and down say, eh,

i dey l- do i just dey look i just cover my face all of them just dey write esther edokpayi apology una come dey analyse am hi god owe senior she did well to apologize to everyone wey be say everybody wey be say uh, uh, she don offend na normal thing even if the year wan end a lot of people dey come out say ah even me myself i still talk am for one video wey i do say unknowingly or unknowingly anybody wey i see offend o i no know or i know because i know say e no dey o mona still forgive me o because na new year we enter so mona forgive me as god come still touch her heart now she come apologize to epa akobe una still look am say na bad thing she no come out since then come apologize una still look am say na bad thing then na here you for na ibi agbon me ibi agbon ni you ge me ni ya so ehe eh no be so my people Make una carry this issue, make una carry am down. And person wey dey apologize to, e no e no mean say the person go just still jump come out that moment, come say ah, I accept the apology o. Na hot cake. Make una leave a pack o betu, make e still reason am. Una know na Nigeria, Nigeria, na those two people dey o. They go don see each other now, una no know. This one fit carry eh, eh, omu to omu gwenokpa. Go carry visit, go meet the other one for house. Una no go know. They no go show am for video. Must they show everything? No be so una come just dey judge dey say eh, eh, eh, why you come apologize now after I don do this, after I don do that. Una eye no reach am. Abeg, make una carry this matter, make una drop am. make una drop am make we talk another thing because na january we dey so election don dey close we ne i never even na only one person eh, either i analyzer something analyzer tv that one eh, that one oh wetin she still dey talk for her platform dey different i never see any of una wey say ah go and grab your pvc o election don reach o na january we dey so e don dey close o abeg o make we vote the right person make our country for better hey o tracy i say you are welcome thank you so much my sister i say don mind them eh na wetin mostly dey important for now na be that one o if una still talk am for una platform una go still get view my lovely people abeg make una take life jeje make una take life easy o na i come tell una this afternoon abi na evening we come there i no know

Eh, juju paper don dey fall out. E no good like that, my Edo people. And if you find this video interesting, say wetin I talk good, make you help me share the video. Say make lady of song, make you forgive Enogie. Say this uh, write up wey he come drop, comment wey he come drop, talk this kind thing. Say Enogie no do am well. Now understand, but wetin we need na peace.

na im be the day wey be say una go come take support una sister una girl una mama sweet mother gist tv to send me free star una no need to pay money for the free star that very day make una support me and next month 24th of february na also my birthday come and celebrate with me that very day god bless you all see you guys on my next video bye bye